A Mas Santos Puelos, pròche de Castellnaudari, avèm descubèrt a riba del canal del Miègjorn la famosa Potarrier Nòt. Voliam descubrir l'origina de las cassolas ben conegudas qu'acuissa lo cassoler. Tre l'entrada vesen de terralhas de tota mena. E dintran. Alavetz aicí es un loputariò que data de 1883 e èra la familha Perutel. Qu'èro le creator de la por de la potarrior. Mon paire a trabalhat abe la familha Perutel. Lors du decès de monsieur Perutel, le père, lo paire a repres la potarrior abe son bel abe son beau frère e apartien a la familha dempèi 1945. Ere es aquí, l'onclo, le cosí e ieu. Nos an balhat le titre de patrimòni vivent en 1990. Alavetz aicí fasèm de casòlos Tronconico e per un bono cuisson, Le fèt que la baso es estreito e l'ouvertura es granda per aver pas mal de gratin dessús. Las terralhas acabadas se'n van per un monta d'avala juscas al primièr estanci.

Quiet, davant la pòrta. Per preparar l'argila, non la cal estrèire, non la cal far secar, la broyar finament e la passar a de machinas per l'aver prèste a la fabricacion. Per aquò fa beaucoup de trabalh per la fabricacion. L'argila es tirada aquí e l'aigo de la plueja tombo dins aquela gandòla rosa. Aquò qui s'apèla un pastor, eh, un pastor de tèrra. E, e la fabricacion de, de, d'aqueles pastors se fa a vista de nas. A quel age avètz començat? Quators ans. E me vòstre paire? Le paire, l'onclo, tota la familha, es una istòria de familha aicí. Eh, la familha deth dato de 1947. Eh, le gran paire a jo. Tres generacions. Tresièma generacion. Quand avèm començat a trabalhar, a l'atge de 14 ans, le paire èreu al costat per nos guidar per far le trabalh. E alavetz i a un centratge Per après poder ba montar la fèrro jusqu'au a çò que fasèm e dejà pas mal de tres bonos annados de d'aprentissatge per arribar a far quicòm que posque se vendre. Alavetz per montar sul tour Nos cal acietar, nos cal pedalar amb le pegòche e tot aquò se fa avèc la tèrra sul torn per poder la centrar e la montar a la hauteur que cal montar. Me dejà es tres ans d'aprendissatge, ren que per far montar 20 centimèstres.

La nautor e le diamètre. E lo diamètre tanben? Uèi. D'acòrd. Aquel utís aquí s'apèla un estèco. Cèrta Alissa la casòla. An de balas traços de deite. Alòrs pur las anços se farà deman pas que aqui es un pauc mòll e cal que durcisse un pauc. E lo bèc? Lo bèc sèr posa al gran causo le bèc es pur.

Alò, vesètz aquí un òca sòlo que a estat garnido a menanço ici, que uno damo la plaço a que lanço sul plat, le bèc egalament, eh? Apelan aquò de garnitura, se fan totjorn e l'endemà qu'an la tèrra de la casòlo i dejà un pauc dura, per poder ecratzar le lanço per que tengue. Me cal pos que chosque tro sec, i va cal far al bon moment. Le vernise per far secar la marchandisa en egalament sul fur a boès. I a le fur al boès qu'ei de bas e es aquelo calor que fa secar l'argila. Aicí ei le dessut del fur. les fours à bois. Alors aquí degaja un pauc de calor e s'ato calor se'n servan per secar tota la marchandisa que va anar al furt pei. Daissons la marchandisa dins le furt pendent 15 jorns. Pel four à bois, la lenha veniá de la montanha Negro. Per poder montar le fur a milho de grès. Aquí la cassola. Aquí compòrto l'asenso. Aquí i seco e anam passar le mai per dessut. Eh, anam passar le mai. Aquí, veisètz? Avèm metut le mai. E aquí va sortir una còtz a milho degrés, quèit a milho degrés, anant a ver quicòm de quèit e de vitrifiat. Eh, va èsser marron, aquò. Voilà. Sovant, l'oxide que l'òm va metre. Tant la composicion de mai. Dal debut a la fi cal una dotzena de junts per çòs que van dar. Alavezzaro a ben equipat la putarió ame de furs a gas que son plus pratiques que el fur a boès. Alavetz, çò que fabrican a la Potaliò, i de plats a caçolet, premèument, apèi i de diables, i de i de plats gratins, i de plan de causa que servís a la cosina, voilà. Alavetz, per l'Avento avèm una clientèla que coneis le trabalh de la potariá e i preveion totjorn de de comandar assez de bonor per l'Ave, parce que en fabricacion nos cal quand memes pas mal de temps per aver la marchandisa e i i de clients que daton de tre longtemps que son totjorn.

Quatre part, cinc part. Aquò es per nosauts e val per la familha. La Putarió es una vertadièra cavèrna d'Ali Baba onte cadun trobarà son bonur e en particular de casòlos bèlos per capitar un bon casolé!